bikewête xizmetî pêşkewtinî Komelgayê Kurdistan û ew pirde peywendîyanî ke li nêwan Kurdistan û Kurdekanî dîaspora dan bihêztir bikin. Sêyemîn Kongreya Cîhanî ya Kurdî li vir li pişta me dê dest bi karê xwe bike. Mijarên vê kongreyê çi ne û sûda wan mijaran li Kurdistanê çi ye? Rêjeya beşdarî ji welatên cîhanê de di vê kongreyê de bi çi rengî ne? Dîasporaya Kurdî li Swêdê wek û yek ji girîngtirîn dîasporayên Kurdî li dinyayê

Ji kesayetiyên ku ji roja yekem de amade bûn, du wezîrên hikûmeta Herêma Kurdistanê, cîgirê berê yê serokwezîrê Îsraîlê, serokê Federasyona Ermeniyên Ewropa, endamekî Perlemana Kanada û serokê Tora Swêd Kurdistan di Perlemana Swêdê de beşdarî sêyemîn Kongreya Cîhanî Zanistî ya Kurdî bûn, kongre

Minister Fala Mustafa Bakir, Head of Department of Foreign Relations, lovingly known as the Minister of Diaspora. Di axaftina xwe de Felah Mustafa diyar kir ku amanc ji çalakiyên bi vî rengî alîkariya Kurdistanê ye. Ji bo ku ji nû ve bêta avakirin, amanca xebata me hemûyan Welatê me û xelkê me ye. Pêwîst e hemû îmkan bêne bikaranîn ji bo başkirina paşeroja neteweya me. Meztirîn neteweya bê serxwebûn li cîhanê em in. Lê em bi hev re dikarin vê rewşê biguherin. Dîaspora kurdî mezin e, girîng e, dikare beşdarî avakirina Kurdistanê bibe û pêdiviya Kurdistanê bi şiyanên dîaspora bêhûde ye. Dîaspora dikare bi zimanê vê serdemê, Doza me bi cîhanê bide qebûlkirin û dostên nû ji me re peyda bike. Dikare di riya siyasetê re ya diplomasiyê re, hunerê, zanistê, pîşesazî û ragihandinê re doza me ya rewa bi cîhanê bide naskirin û bibe balyozê gelê xwe li her derê. Heman demê, diaspora dikare bi pispor û şarezayên Kurd alîkariya zanîngehên Kurdistanê bikin, pêwendiyên di navbera kompanyayên navnetewî û Kurdistanê de ava bikin, sîstema perwerdeyê baştir bikin, zanistên yasayî ku hê jî şûnmayiyên rejîma berê ne dikarin modern bikin ku li gor prensîpên mafên mirovan bin. Li Herêma Kurdistanê pêdiviya me bi her zanistê heye. Kiştûkal, av, misogerkirina xwarinê, başkirina kerta tenduristî û kerta geştûguzarî yan jî turîzmê tenê çend nimûne ne. Ji me tê xwestin ku em di navbera Kurdistan û dîaspore de piran bi şêweyekî emelî ava bikin. De ku em bi hev re rewş û jiyana xelkê xwe baştir bikin. Statuya Herêma Kurdistanê di pêwendiyên navnetewî de baştir bikin û xewnên miletê xwe cêbicê bikin. Nûnerên Hikûmeta Herêma Kurdistanê li çardeh welatên cîhanê hene ku dikarin bibin lînk di navbera pisporên me li diaspora û wezaretên pêwendîdar de ji bo ku hizr û bîr û proje û şiyan û pêşniyazên wan yekser bikevine jiyanê. Herêma Kurdistanê hilbijartinên serkeftî bi pîvanên navnetewî derbas kirin û hûn dibînin ku di navçeyeke nearam de em asayîşa hemwelatiyên xwe diparêzin û me pêşwazî li awareyên Sûriya kiriye bi rêjeyeke mezin û ew jî barekî giran e eger neteweyên yekbûyî bi erkê xwe ranebe. Em dixwazin Kongreya Cîhanî ya Kurdî ji nû ve bête organîzekirin ku li gorî serdemê û pêdiviyên gelê Kurd be û her di xizmeta gelê xwe de divê em hemû hevdu qebûl bikin. Pêwîst e em berjewendiyên neteweya xwe di ser berjewendiyên xwe re bigirin. Serokî Torî Pêwendî Kurdistan-Swîd li Parlemanê Swîd de Fredrik Malm li seretayê qisekanî de basî çwarparçeyê Kurdistanê kir û Li ber ewê ke diasporayê kurdî le Swîd zor girîng e, Frederick Swîdî wek parçeyî pêncemî Kurdistan nav bird. coming from Rojhilat, Bajûr, Bakur and Rojava so we represent all of them and I am from the fifth part of Kurdistan then. Ji ber egerên cîyosîyasî, samanên sirûştî, gavên demokrasîyê ku Herêma Kurdistanê diavêje û gelek tiştên din, Kurdistan roj bi roj ji cîhanê re û ji Swêdê re girîngtir dibe. Tirkî dixwaze derbazî nav Yekîtîya Ewropa bibe. Yanî zêdetirî bîst milyon Kurd dibine hemwelatîyên Yekîtîya Ewropa. Sînorekî dirêj ji Yekîtîya Ewropa bi Kurdistanê re peyda dibe. Pêwîste Pêwendiyên Swêdê û Yekîtiya Ewropa bi Kurdistanê re baştir bibin. Di van sed salên dawîn de me dît ku çiqas cihûyên Rojhilata Ewropa çûne Îsraîl, file hatine qirkirin, Şîa û Sinne di şerekî dijwar de ne. Şerê navxweyî li Iraqê û Sûriye, em dibînin çawa tekfîriyên Îslamî pêş vediçin. Mafê mirovan û bi taybet mafê jin û zarokan binpê dibin. Min serdana Başûrê Kurdistanê kir û bi çavê xwe dît çawa ol û neteweyên cûrecûr bi hev re li Herêma Kurdistanê dijîn, lê dikare rewş hê jî baştir bibe. Hikûmeta Herêma Kurdistanê dikare aşkere diyar bike ku tundûtîjî beramber jin û zarokan Beramber kêm ayîn û kêm neteweyan cihê wê li Herêma Kurdistanê nîne. Wekheviya jin û mêran divê bibe bingeh ji damezirandina neteweyî re. Li sê beşên Kurdistanê Kurd pêş vedişin. Li Êraqê Kurdan statuya federalîzmê bi dest xist. Di bin fişarên Amerîka û Yekîtiya Ewropa de Gav bi gav rewşa Kurdan li Bakur baştir dibe. Dûr lê nêzik dê şerê Sûriye raweste û îmkanên ku Kurd bibin xwedî statuyekê ji her demê baştir e. Ji bo çareserkirina kêşeyên xwe bi welatên dorûberê re Kurdan riyên qanûnî û aştiyane hilbijartine û ew jî riyên herî durist in. Serokê Kongreya Cîhanî ya Kurdî Alan Dîlanî bi xêrhatina beşdaran kir û bi kurtî behsa paşxaneya Kongreya Cîhanî ya Kurdî kir. Sêwemîn kongre tecrûbeyî yekem û dûwem bi rastî dê twanin bilim berewpêşewe çûn. Berewpêşewebûn bi xatirî wê ke ew tecrûbeyê ke li kongreyê Amsterdam û herweha ew kongreyê ke li Hewlêre bû

Bûarî nation building yanî wilat dirûstkirdin û her wiha rolê diaspora li derewê wilat.

Berpirsê Rêxistina Cîhanî ya Nûnertiya Cuhûyan, The Jewish Agency, û cîgirê serokwezîrê Îsraîlê yê berê Natan Sharansky, ku bi xwe ji cuhên Sovyeta berê ye û yek ji serkêşên xebata ji bo mafên cuhên Sovyet e, ew ên ku dixwestin biçin Îsraîl. Sharansky xwest behsa ezmûna Kongreya Cîhanî ya Cuhûyan bike, pirsên nasnameyê, hesta hevbeşiyê û tiştên ku neteweyekê digihîn ne hev bike. Prensîpekî bingehî li ba cuhûyan ew e ku her cuhûyek berpirse e di beriyê din de. Bi vî awayî pêwîst e her kes ji xwe bipirse, Ka min çi ji xelkê xwe re kiriye? Şaranskî behsa ezmûna xebata xwe di bin rejîma Sovyet de dikir, Di salên berî roxana Sovyetê de, çawa tenê deh kes li naverasta Mosko li meydana sor rawestiyan û di bin dirûşma Bihêlin em wek cihû bijîn, bihêlin em biçin Îsraîl. Xwepêşandana wan tenê pênc xulek pê çûn berî ku asayîş were û wan bibe. Lê piştî çend saetan, Ev bûyer bû nûçeya sereke ji meztirîn dezgehên ragihandinê yên cîhanî re. Bi sedhezaran xwepêşander li seranserî cîhanê derketin ji bo piştgiriya wan. Bi sedan telefon ji endamên Senat û Kongresa Amerîkî re çûn ji bo riswakirina binpêkirina mafên mirovan li Sovyet. Pir pê neçû ku fişarên diplomasî û aborî ji gelek welatan li Sovyet bûn. Sharansky dibêje, Çawa wê ev tişt hemû bibûna eger cihûyên cîhanê piştgiriya me nekiribana? Rast e, hinekan ji xwepêşanderên Meydana Sor ji bo wan pênc xulekên xwepêşandanê Bi salan di zindanê de man. Lê ew bûyer bû destpêka pêvajoyeke mezin ku gelek guhertin bi xwe re anîn. Ev e xebata dîaspora bû. Ji bo ku neteweyek ji nû ve ava bibe, hesta piştgiriya hevdu yekcar girîng e. Hesta hevbeşiyê di nav dîaspora de û karê rêxistinî girîng in de ku mirov bi rengekî rêkûpêk Organîze kirî û bi yek helwestê peyama xwe û doza xwe bi cîhanê bide nasîn. Nasname û azadî du tiştên bingehî ne. Kesên bi xwe nizanin ka ew kî ne, nikarin xebatê ji bo mafên mirovan jî bikin. Welatên ku di bin navê parastina berjewendiyên netewî de mafên xelkê xwe binpê dikin, tu carî bi ser nakevin. Gava endamên neteweyekê

Bi neteweya xwe ez Yûnanî me û niha hemwelatiyê Kanada me. Ez endamê Perlemana Kanada me. Ez gelekî kêfxweş im bi hebûna dîasporayeke Kurdî ya xort. Gelek hevalên min yên Kurd li Kanada hene, min serdana Kurdistanê kiriye, ew malwêraniya ku li Helepçe sala hezar û neh sed û heştê û heşt an rû dabû min bi çavê xwe dît û ji ber wê jî gava ku ez vegeriyame Kanada, Me hewl da ku em dengê gelê Kurd bigihînin Perlemana Kenedî ji bo pejirandina Enfal û Helebçe weke jînosayd û di vê hewldanê de em serketin. Bi vî awayî Keneda welatê yekem bû ku komkujiya Kurdan di Enfal û Helebçe de weke jînosayd nas kir. Diaspora Kurdî li Keneda hevgirtiye û diasporayeke çalak û xurt e. Ez dibînim ku diaspora kurdî li seranserî cîhanê xebatê dike ji bo ku doza xwe ya netewî bi cîhanê bide naskirin û pejirandin. Ez dibînim bê çawa ev xebat ne asan e. Lê kurd bi biryar in vê xebatê bidomînin û dê kurd bi ser kevin.

li berovpêşçûnî Kurdistan kir. Kerempêtiyan karî lobî berz nirxe. Kongreyên bi vî awayî sûdmend in û encamên wan dikarin bi şêweyekî baş bêne bikaranîn. Kongreyên wisa dikarin bibin palpişt ji xebata bicihkirina kesayetiya netewî û misogerkirina cihekî guncav ji neteweyên ku di dîroka xwe de gelek xedir lê bûye weke Kurdan, Ermeniyan û Cuhuyan, ji neteweyên ku hê bi temamî negihîştine serxwebûnê. Pêdiviya wan berî her tiştî, Bi yekitiya helwesta netewî heye û pêwîst e ew yek alî bikin ka dixwazin paşeroja wan bi çi rengî be. Di derbarê pêwendiyên gelê Kurd û gelê Ermenî de ez dikarim bibêjim pêwendiyên her du gelan di qonaxên corecor re derbas bûn. Ji roja ku Kurdan biryara xwe da keseyatiya xwe ya netewî bipejirînin û dawa mafên xwe yên rawa bikin, pêwendiyên wan li gel Ermeniyan baş bûn û roj bi roj baştir dibin. Ême elan hikûmetek man heye debêt ta radeyek destî bûbate navê komelgayê kurdî li derewey welatî jî. Ême eger çil milyon kurd man li navê welat heye, bi rastî de milyon kurd man heye li derewa.

Rênimûnîkirdin û sepurtî malî jî li dibê li ta radeyek li destê hikûmete. Kake ême li Kurdistan hêşta li derewê Kurdistan hêşta senterekî roşenbîrî Kurd man niye li Amerîka û li Kanada. Hêşta binayek man niye ki hemû Kurdekan li wê ko bibine we. Deron nav çayxanekan.

Rojî duhemî Kongreyê Cîhanî bo çwar beş dabeş kirabû ke her beşey mijarekî taybetî bo diyarî kirabû. Bo her yek lew mijarane çend lêkolênerek qiseyan kird û li kotayî ji de beşdaran be pirsiyar û pêşniyar beşdariyan kird. Di derbarê rewşa çandiniyê û avê de bêjerê sereke Wezîrê Kiştûkala Herêma Kurdistanê berêz Sîrwan Baban bû ku bi kurtî behsa guhertin û pêşketinên li Herêma Kurdistanê di warê çandiniyê û avê de kir. Îmro bi xweşî û beşdariyekî lem kongre zanistiyê ke ku Kongreyê Zanistî Kurd e ke em sêyem kongre ye wek ku zanin kongreyê yekem li Hollanda bû, kongreyê dûyem li Hewlêr bû Eme beşeke le neşatatî Kurdish World Congress, KCAD, hîwakanî ew ye kewa birastî zanistekanî Kurd li her pênc paçeyî Kurdistan li Kurdistanî gewre we wekû foremek, wekû malek dirustî bika, bên lêre yek yektirî binasîn, dû li ser ew keşanî li Kurdistan hemane hewl deyn kewa îlacî bikeyn. Li berê wisa çend tewerê girê be xwe ye. Ege seyrî key tewerî em kuştukaal û serçawekanî awe.

Mijara dûem zanista dermankirinê û lênerînê bû û gotarên ku dikarîn rasterast sûdmend bin bo civaka Kurdistanê hatine xwendin. Hedefî em ji te yan peyamê ew ji te me we ye ke wa softwarekman hebe ke wa hemû malûmatî nexweş ke yên nav xestexanekanê Kurdistan

Yeke mazin em bikin û em perva ji Almanya em kar kar dikin Almanya û Kurdistan. Ew proyektî ji me îro bas kir me ew proyekt me eksemplû me kir ji bo li Kurdistanê gelek halk problem ya pişt hene û çi lazim yanî çi lazim rehabilitation çawa me Tu pişta amelî em çawa arîkarî dikim. Di mijara rewşa aboriyê û samanên siruştî de gotara sereke ya Profesor Almaz Hişmetî bû ku ji Korya Başûr hatibû. Basî emran li ser neft û gaz bû li Kursan. ke sektorekî zor zor taybetî ye bo aborî Kursan dibê hewl bideyîn li îbtida we îştîbahî têda nebê ew proje ew kontraktanê ke exdanê ke îmza de kirin dibê corê bê nahiyeyê teknolojîya hî jîngeyî hî aborî hî li nezerî qanûnî yewa ewanê hemûyî Dirasê li ser bikirê ke xilafî tede nebe duway li nihayet de kolewan nebîn. Basî ew cor tiştan nebû. Duway ewey ke zor zor giring e ewê ye ciyakirdnewey meseley hikûmet û siyaset û bîznes.

Li ezmûnî ew welatekan e ke wek amajan pê de Nîjerya li hemû behse ker behsê neft û gaz dêt wek welatekî şikest dî naye li ew behse bikar dêt li ezmûnî ew şikest şikeste fêr bîn belam nebî li bîrman bijît ke welatekanî zor muefeqîyeş hebûne wek welatê Nerwêj welatê Bûtswana welatê Îndonêjya ke ke de و twanîtiyan ew saman û sûrişî neft û gaz jî xwan bo dirûstkirdinî ji xanekî aborî dirêjxayan bikar bînin û ew bibîte sebebek bo xweşî û xweşguzeraniyê welatiyan. Ev rûke ew projeyê min pêşkêş kirî behsî kêmkirina ev Seyarê yê tixas, yê tixelkî e bi gelek rêka. Rêka êkê ew bû, me gotiye heger em sîstemekî bidanîn ka çawa e bi sanehîtirîn e e bi sanehîtirîn rêk ku em şên trama û pasa bînîne di nav de. Reqem du, me gotî çawa em wel xelkî bikeyn pitir paysikla bi kar bînin an rêveçûnê bi kar bînin. Di roja duwem de jê karê Kongreya Cîhanî ya Kurdî de Rewşa xwendina bala ya Herêma Kurdistanê mijara dawiyê bû. Ez dibêjim guftûgeka geleka baş ya mefa hate kirin. Ew jî li ser diaspora bû. Yanî ew Kurdê ku ji derveyî Kurdistanê dicîn. Evê ku pê gehiştîn dê çawa şên. Rolê xwe bînin di avakirina Kurdistanekê de. Li vê rê mirovên xwedanşiyan hazir bibûn ku behsî tecruba Îsraîlê hate kirin, behsî tecruba Yunan hate kirin û her wasa Ermînya. Ev witarbêjê ku li wê rê hazir mirov bûn, mirovê xwedanşiyan bûn, xweda tecrubeka dîr û dirêj vî barî de. Ewan heqîqet gelek nesîhet amûjgariyet baş li dîaspora kir ka çawa dê xwe rolê xwe dê ji derveyî Kurdistanê bînin bo hindê ku harîkariya Kurdistanê bikin û Kurdistanê ava bikin. Ew jî ê girtina witara wan bo xelkê ji derve di nav de çend îxtilaf hebîtin di raya wan de îdeolojiya wan de eger berev întima hebîtin bo hizbeke parteke taybet ev ji derve nebîte nebîte qeziye.

Çûn bi hoy zebrî fişarewa kirawin be misilman û mal û samaniyan dagîr kirawa. Lêkolîner Ayer Ata bû çend sal xwe mijûlî yê pirsên diaspora kiriye û ji nêzîk ve temaşeyê Kurdên London dike. Bi nezerê min girîngtirîn pirs ew ye ku çûn Kurd xwe inasêne, nasnamey Kurdî ya. Li ser eweyîş hemû kes izane ku Kurd

Gotara min di derbarê damezrandina kesayetiya netewî ya Kurdan de ye. Di guhertinên ku van salên dawî di Rojhilata Navîn de rû didin ku hiştiye tevgera rêzgarîxwaza gelê Kurd xurtir bibe û doza netewî ya Kurd bikeve qonaxeke pêşketî. Ez bi hûrî li ser rawestiya me pêvajoya peydabûna neteweyî çawa ye, min ronahî xistiye ser tevgera rêzgarîxwaza gelê Kurd li Tirkiyê, û hemû qonaxên vê xebatê di ber çavan re derbas kirine ta roja îro û proseya aştiyê di navbera pkk û dewleta Tirk de. Rewşa hikûmeta Herêma Kurdistanê li bakurê Iraqê ku di rastiyê de bûye welatekî serbixwe lê kes hez nake vê rastiyê bibîne û tiştê hê balkêş ew e ku di hindir qeyrana Sûriye de û di nîva şerê navxweyî yê Sûriye de statuya Kurdan pêş ve diçe û ez bi kûrî behsa rewşa Kurdên Sûriye dikim di pirtûka xwe ya nû de ku nêzîk dê çap bibe. Kurdên Sûriye ber bi awtonomiyê ve diçin. Bi giştî ez dikarim bibêjim pêvajoya peydabûna Kurdistanê bi lez birêve diçe û hewldanên li darxistina Kongreya Netewî li Hewlêrê yek ji îşaretên vê pêvajoyê ne. Further Kurdish nation building. Min xwest bêjim ke niha li Bakurê Kurdistan saziyekî mezintir ji aliyekî civakî û kulturî heye bi navê KCK, Koma Civakên Kurdistan, eger çî di aliyê qanûn de ne qanûnî ye, lê karakterên wî zêdê cuda cuda hene li Bakurê Kurdistan kê wa qanûnî kar dikin wekî KCD, wekî BDP, wana hemû partî û saziyên hem siyasî, hem keltûrî, hem civakî ne ke kar dikin bi aliyekî mezintir û nuqta esasî ya wan ew e ke wekî alternatîvek, wekî bedîlek dixwazin şêwazekî jiyan ji bo xelkî çêbikin ke ne şêwazê state berî ye wekî dewlet belkî şêwazekî demokratî ye ke xelkî ji xwe bi xwe, nûnerê xwe û xelkê xwe bikarin xewet û hêza xwe bidin ber xwe û jiyana xwe. pêş bixin ne wekî ka wekî central power hebe li ser li Enqere her tişt bî belkî xweseriyekî demokratî hebe ji bo xelkî xwezayî li cihê xwe. Babeteke li ser têrwanînî Amerîka bû beramber pirsî serbixweyî Kurdistanî Iraq. Li û babeteya hewlim ma ke hokarî serekî

Eger Kurd bieve ew dewleta serbixweyî xweyî bibîne, ev ê bête ser hêlî berjewendekanî Amerîka û bi dirûskirîdin û yan bûn be beşek li cêgîrê navçeyî ke Amerîka karî bo ke. Civîna dawî ji Kongreya Cîhanî ya Kurdî weke sîmînereke vekirî di derbarê nirxandina karên Kongreya Cîhanî yê Kurdî û şêweyên ji nûveavakirina wê bû. Gotûbêjên germ bi rê ve çûn Destxweşî, rexne û pêşniyaz bo başkirina karê Kongreya Cîhaniyê Kurdî bi rengekî ku hemû kesên pêwendîdar bikaribin xwe di nav de bibînin. Welahi li pêşekî de hez dikim destxweşî li biraderanê Komîteyê Berewbirinî ew Kongresê de Kongreye dikim. Belam bedaxewe rastiyekê xelkekî zor kem hatuwe. Însan dibê bîr bike tu bo. Min dizanim li Swîd xelkekî şareza û zana û li muhendîs û li pizîşk û endazyar û heta endamanî perleman û ştî gelek zorman heye belam bedaxewe xelkekî gelek zor lêre niye. Rastiyekê min li Wanê ye. Hoyekê bo ewe bidozmewe ke beşî beşîkî zorî

Loma wê ji de serdanî Kurdistanim nekirduwa. Cige li salî rabirdû ke serdanî Kurdistanim kir, dîtim ke proseyê pêşkewtinê Kurdistan hengavekî zor girîngî birîwa. Diyar e êsta ji zor kar mawe bikirêt. Ke rapirandin û cêbecêkirinê ew karane ji erkî ême ye. Êwe dibînin ke çende kadr û pisporî Kurd li derewe heye ke zorbeyan deyan hevê xizmetî welatekeyan bikin.

Sêyemîn Kongreya Cîhanî ya Kurdî bi dawî hat. Dezgehên siyasî û civakî yên Swêdî û medya Swêdî her ji binî li vir nebû. Beşdariya diasporaya Kurdî li Swêdê gelekî gelekî kêm bû dikarîbû gelê ji werê meztir bê. Lê tevî wiha wî jî gelek kesayetîn di dinyayê de naskirî hatin beşdarî kongreyê bûn û gelek mijarên Giranbiha tê de hatine gotûbêjkirin. Bi rêvebirên kongreyê hêvîdar in di kongreyên bê de ev kêmasî jî werine çareserkirin.